Nĩtwacokereria tabarĩra nĩ maganjo-inĩ maitũ kũrĩ we mũthikĩrĩria ũratwĩrorera kana ũratũthikĩrĩria. Ithe, wĩ thayũ? Ndĩ thayũ na nĩndithĩtie wega no anga ũrĩa wagĩtindia. Nĩndatindia thayũ. Rĩu nĩtwacokereria haha maganjo-inĩ maitũ tabarĩra tũrĩkĩrĩrie rĩrĩa twĩrĩgĩte haha. Twaririe ũkĩra mũthikĩrĩria nĩtwekĩra gatindio na ũgĩkiuga mũrigo wa rara nĩ ũritũhaga no ũyũ twathukia twakĩigua ndũritũhĩte handũ koguo no tũgĩthiĩ na mbere harĩa twatigithĩirie angĩgĩkorwo hatikĩrĩ na ũndũ ũngĩ ũkiuma naguo o toguo watarĩria nĩ wega reke njuge niĩ njĩtagwo Mũngai

tuongongerere kĩondo gitũ eh, tondũ kĩrĩ o kũraihu mũno Eh. gwĩkĩrwo nganangũ eh, na no kĩage gwĩkĩrwo nginya ona nganangũ icio eh, nĩ ũndũ wa maũndũ ũrĩa makĩrĩ maingĩ Eh, nĩguo. kana ndeto icio tũrarĩrĩria ũrĩa ikĩrĩ na wariĩ eh, Ah, korwo no ũririkane rĩ eh, twatigĩrĩire twoiga atĩrĩrĩ ah, nĩ twatarire na tũkĩona maũndũ matano marĩa arũme mendete eh, na tũgĩkĩmatarĩria mothe eh, na twakĩmatarĩria rĩ ũguo nĩ kuga atĩ um, gũkinyĩria haha nĩ tũkĩonete macokio ma andũ eh, nĩ kũrĩ andũ matũhũragĩra thimũ eh, nĩ kũrĩ andũ matwandĩkagĩra ndũmĩrĩri nguhĩ eh, no o hamwe na maũndũ maya tũreka haha rĩ eh, nĩ tũrendaga kwĩra mũ- ah, mwĩroreri witũ atĩrĩrĩ eh, atĩ thengia ya kwaria ndereti ĩno rĩ ah, mũtumia ti waithĩra haha rĩ nĩ akoragwo e mũtinithia wa keki ah, nĩ akoragwo e- e mũtabania wa magongona Eh. nĩ eh, magongona andũ arĩa twĩtaga mc nĩguo Ah, mũthikĩrĩria ĩĩ, na Eh. mwĩroreri Eh. Ah, na koguo ũngĩkorwo wĩna igongona rĩaku ta gũcũgia mwana Mhm. ũhiki nĩguo kana anniversary Ĩĩ, kana birthday ĩĩ, o igongona rĩrĩa rĩothe wĩ narĩo nĩguo kwanja ta hau ha gũcũgia mwana rĩ Ehe. gwĩciria nĩ hetwo kĩheo mũno Ĩĩ, na tondũ twana no tũragĩciarwo Ĩĩ, nĩguo na andũ agima no maraciarwo Ĩĩ, kana andũ no marahika arĩa angĩ makĩhikanagia nĩguo koguo nĩ ngĩrutaga wĩra ũcio wa mc Ehe. na ngakĩgemia igongona na Ĩĩ, nyĩmbo nĩguo. tondũ nĩ ngĩrĩ mũrũri wa kũinithia nyĩmbo icio na ngamenya gũcikũya. ũguo ĩĩ, Ĩĩ, ũguo, ĩĩ. ĩĩ, koguo ah, mũndũ ũngĩkorwo ah, akĩbatara ah, ũtungata wa mũthemba ũcio ĩĩ, ah, no atũkinyĩre Ĩĩ. na njĩra ya gũtwandĩkĩra ah, ndũmĩrĩri ah, ya email eh. kana hihi gũgĩtũhũrĩra thimũ eh. ona kana gũtwandĩkĩra ah, ah, ndũmĩrĩri nguhĩ ah, namba-inĩ iria igũkĩheanwo haha eh. o ũguo ndakiuga nĩ atĩ andå nä mathiä te na mbere gå gä tå he mawoni mao na ndeto icio kå ndå kå ngä ikahiåhia itugä må no na kå ndå kå ngä ikarehe thayå na koguo rä mhm. Ithuĩ tũgũthiĩ o na mbere kuuga atĩrĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa tũraria maũndũ maya-rĩ, Ee. tũmaaragia tũkĩgerekania na mũndũ ũgwetagwo mũno kaingĩ Kĩrĩkanĩro-inĩ wetagwo Paulo. Ee. Wakinyire handũ akiuga atĩrĩrĩ, atĩ andũ amwe-rĩ, mahunjagia nĩ ũiru na ngarari. Andũ arĩa angĩ-rĩ, mahunjagia nĩ wendani na ngoro njega. Ĩĩ. Nao andũ arĩa angĩ mahunjagia tondũ nĩmeciragia nĩmekũhinyĩrĩrio. Ĩĩ. No rĩu-rĩ, agakiuga maũndũ macio mothe nĩekaga atĩa? Nĩahunjagia. Ĩĩ. Na kuoguo ona ithuĩ-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa tũraria ndeto ici-rĩ, Ĩĩ. tũciaragia o tũgerereire njĩra o ta icio. Nĩguo. Nĩ kuga atĩrĩrĩ, kũrĩ mũndũ ũkũigua tũgĩciaria na wendo, Ĩĩ. na akaiciyũkia Eh. na akaigua nĩ ma ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa ekũbatarĩte kũigua hĩndĩ ĩyo nĩgetha Eh. ebange Eh, nĩguo. kana ũmwĩkĩre hinya kana ũmũmĩrĩrie Eh. kũrĩ mũndũ ũiguaga ah, ũhoro ũcio Mm. akaigua athecwo ngoro Eh. ah, kana akaigua atemwo Eh. na no wega Eh. tondũ gĩkũyũ kiugaga thakame njũru ndĩraraga kĩ Ndĩraraga mwĩrĩ. ndĩraraga mwĩrĩ Eh. na rĩu rĩ kũrĩ mũndũ o, Wĩciragia atĩrĩrĩ, tũraria ũguo-ĩ, nĩgetha harĩa arĩ kana ũndũ ũrĩa areka-rĩ, tũmũthinĩkanie kana tũmũnyararithie. Atĩrĩrĩ, na nĩũĩ tũtirarĩtie nawe? Ngĩtũma githĩ tũtigĩtũmaga nĩgetha mwĩroreri akĩĩrorere? Ngĩgĩtũma na ngĩtũmĩra mũrata ũmwe wakwa. Nĩguo. Na ngũgĩciria nĩ akĩgeragĩra kaũndũ o na rĩu itarĩ ndĩrakĩmenya nĩ ka mũthemba ũrĩkũ. Ndũmĩrĩri ĩrĩa njokeirie hau na ihenya na ihenya yatũmire ndĩmwĩre eh, never mind na ngĩka pull down na ihenya mũno. Na ndagĩcoka kũrĩrĩria nĩ ndaiguire nĩ ta harĩ na gathĩna, he handũ harĩ na gathĩna mũtũrĩre-inĩ. Rĩu niĩ naniĩ ngĩhana ta ndoka gwakia mũka- ũguo nĩ mwaki ũgũthegeaga ndahũra kĩbiriti ndahũra kĩbiriti Gũitĩrĩria maguta. ndaigĩtĩrĩria maguta na ndahũra kĩbiriti Ehe. Ndĩ- ngĩ- ngĩkĩigua nda- ndagĩtuĩka sori mũno no ndagĩkorirwo ak- akĩroreire Ĩĩ. no no ndĩrakĩbanga gũkĩ- gũkĩmwetha Ĩĩ. nĩgetha tũkĩaranĩrie na ndĩkĩmwĩre ndirĩ na ũru Ehe.

Na rĩu tondũ atarani aingĩ nĩ a- nĩ akristiano rĩ hĩndĩ ĩrĩa maratarana ũguo rĩ no wega Eh. tondũ twĩ era-inĩ ya knowledge ĩĩ andũ rĩu nĩ moimĩte era-inĩ ya rĩrĩ gwĩtĩkia yani andũ marenda kũmenya ĩĩ andå marä mena nyota wa kå Wa menya kũmenya. kana nä maå ndå ma wä tä kio

Hĩndĩ ĩmwe o Paulo ũcio-rĩ, nĩataraga mũndũ wetagwo Tito, na nĩ wega mũndũ athiĩ agĩthome Tito igĩrĩ. Ĩĩ. A- a- a- Akĩgeria kũmwĩra atĩrĩrĩ, ũhoro wa ũrĩa andũ magĩrĩire gũikarania Ĩĩ. na roles cia o mũndũ o mũndũ, ithenya Ĩĩ. rĩa o mũndũ. Ĩĩ. Aka- Akakĩmwĩraga atĩrĩrĩ, atĩ nake erĩ athuri arĩa akũrũ me- methemage ũrĩu Ĩĩ. na mage itherũ rĩingĩ. Ĩĩ.

me ma gũkũ kana kĩrĩ Ĩĩ. mothe no tũkorwo twĩna kĩ Ĩĩ. twĩna kĩhonia Nĩguo nĩguo. na tũngĩaga kĩhonia rĩ no tũkĩone kĩndũ gĩa gũkĩmahorohia Ĩĩ. ĩ nĩgetha magĩtige kwambũrũrũka mũno Ĩĩ. ndũĩ ta rĩu rĩmwe nyonaga cai ũngĩtherũka mũno rĩ na wende cai ũcio ũhĩe makĩria mũndũ aũikagia gĩkombe thĩinĩ Eh, ndũngĩtherũka ume kĩhũ eh, ume kĩhoyo ũgũtherũkĩrwo hau Eh, ũhiũ ũrĩa ũkũ- eh. ũrĩa ũkwenda no no no no mũhiũ no no Na nĩ ũratherũka. mũhiũ ũikagia ĩĩ Ndũ- no na- no- no- no- no ũragĩtherũka mũhiũ na nĩ ũratherũka na nĩ ũrahĩa ĩĩ na nĩ ũrahĩa Eh, Ĩĩ, no rĩu wa- ndũ- ndũ- ndũraitĩka ĩĩ ndũraitĩka Eh. rĩu ndũraitĩka rĩu koguo rĩ tũre- Eh. ũrenda kuga Maũndũ macio mothe tũraririe rĩ, ũhoro wa ndũgũ icio ciothe tũrarĩrĩirie cia gũkũ, tondũ tũraciĩtire Kamwistĩ, kwoguo ũrenda kuga nĩ harĩ na na kĩhonia, tiga rĩu ũguo tũraragia kana kana ũrĩa tũkoretwo tũkĩona rĩ, ũrenda kuga hena kĩhonia, cio no cirathi na mbere, no hena kĩhonia. Ona no hage kĩhonia tondũ gũthiaga atĩrĩrĩ ndũĩ tiga nĩ andũ mendaga ũguo waigua ekũhitha mũtwe ta nyaga we ũkĩhĩa Eh, Ah, andũ matũithio ngariũko cia ũtũũro rĩ eh, itumaga andũ ah, matuĩke adaptive eh, he either environment-inĩ ĩrĩa maraikara ah, kana

Amin. Korwo no woe ciugo Ũrĩa icio njĩtaga ritira rĩrĩ, gwakwa, ĩĩ, mũciĩ nĩ mũciĩ kũrĩa hihi wahikĩte kana kũrĩa umĩte. ĩĩ, No rĩu gũkũ tondũ nĩ wokire na ũgĩtĩkĩra ũkĩadapt gũkũ nĩ kwanyu rĩ, mm, kwanja ona ũngĩthiĩ ũkome kũndũ kũngĩ wĩiguaga, "Hĩ, ũraigua ũkwenda kũinũka. kũinũka. Na, na twanagwetaga tũkaiga atĩrĩrĩ, atĩ Ĩĩ. nyũmba nyingĩ gũkũ Amerika nĩ cia gwĩka atĩa? Nĩ cia gũkomborwo. Mm, Nĩ cia ngomboro. Nĩ ngomboro. Ĩĩ. Koguo ti atĩ nĩ nyũmba yaku wonete. Ĩhĩ. Haya, Rĩu, Mm. na ona angĩkorwo nĩ nyũmba yaku wonete-rĩ, I Eh. mean, America ti kaingĩ tũtindaga nyũmba, rĩrĩa- Eh, nĩguo. na tũngĩtinda tũtindaga tũkĩruta wĩra. Eh, Nĩũrona? mm, Rĩu koguo-rĩ, mũndũ nĩ arĩhũthĩra ya kũmenyera maũndũ, Eh. na ikaranagia namo ũrĩa maramũkora. nĩrĩa- nĩguo tugaga na gĩthũngũ one day at a time One day at a time, Eh. na kaingĩ kaingĩ-rĩ, Mm. andũ aingĩ na mũno mũno atumia-rĩ, nĩo must be- makoragwo must be headĩte rĩrĩ. Eh. Um,

angĩkorwo ekĩĩ kana kũringana na the, the, the moral gauge ya andũ mangĩtamu mwana ũcio nĩ kĩ kana nũ na mũtumia ũyũ arenda gwĩtũria ĩĩ na rĩtwa rĩake rĩtikanorĩre ĩĩ nĩ ũrona Nĩ. rĩu koguo ngwendaga kuga atĩrĩrĩ Mm. maũndũ mau no mage kĩhonia ĩĩ kĩndũ kĩrĩa tũraiga nĩ atĩrĩrĩ ah, tũraria nĩgetha rĩrĩ Mm.

tũtige kũhana tarĩ kũ, kũ, kũ, kuona tũrona tarĩ thoni kana tarĩ kũrĩra tũrenda kũrĩra kana tarĩ gwĩtua tũrenda gwĩtua atĩ ĩ tondũ no ũrona mũ- rĩngĩ mũndũ aroiga haiya nĩkĩ kĩratũma mwarie maũndũ ta macio Ma- tondũ maũndũ macio nĩmo mekĩkaga na nĩmo marathiĩ na mbere na ũc- na ũcio nĩguo mũtũrĩre na tũtingĩũrĩra mũtũrĩre ũcio koguo ũrĩa kũrathiĩ na mbere nĩ- nĩ nĩ twĩke atĩrĩrĩ nĩ tũikare na ũgĩ na tuikare na kwimenya Eh, na tuikare na kwiyenda tondu o ta uria twaritie hindi iyo ingi ri bururi uyu wi maundu maingi muno mangirehera mundu depression yes. kana mangirehera mundu murimu wa meciria Eh, na riu waga kwiohithania na andu kana waga guikarania na andu kana waga gukorwo na arata mm, kana waga ona gukorwo na re- relationship ti ku encourage ndirathi encourage ati ndugu icio mm, No nĩ kuuga ndĩroiga atĩrĩrĩ, waga gũkorwo wĩ handũ wĩnyitĩrĩire handũ wĩ na arata me hakuhĩ nawe, ndũgũkorwo wĩ haraihu gũkorwo ũkĩ- ũkĩrwara mũrimũ ũcio wa depression. Gu- gu- And especially mĩeri ĩno, nĩ ũrona twĩ- twĩ twĩ ihinda rĩrĩkũ? Ah, gũthĩnĩkana rĩ Ĩĩ. gũthĩnĩkana nĩ kũ- kwĩ- gũkoragwo kwa hakuhĩ mũno gũkũ thĩ. mũno mũno mũno mũno mũno nĩ maũndũ maingĩ mũno mangĩthĩnĩkania mũndũ Eh. na koguo mũndũ nĩ endaga agĩkorwo eiguĩte na Eh. njĩra ĩmwe ya kwĩigua rĩ Mm. nĩ kwĩiguithania na andũ tondũ Yes. ta rĩu andũ mara- maro- ro- ũrakoraga andũ morĩire gĩthomo-inĩ Eh. andũ gũkũ nĩ ũrona ũrĩa meyũragire mũndũ agathoma akagĩa ndigiri akagĩa masters Nĩ kuo. but at the end of the day ũkaigua mũndũ ũcio nĩ Nĩ ũraga. Yes. kana homicide Eh. nĩ akua Mm. na wathiĩ kũria kũrangĩrĩria ũkaigua ararĩ mũndũ Eh. ũretũrĩtie ika you know, Eh, ararĩ- ara- aretuĩte ka- kairand aha, koguo rĩ mm, ah, o rĩngĩ njuge atĩrĩrĩ maũndũ maya tũramaria mm, na tũramaria me mitigation eh, mũndũ ũngĩkorwo ena solution rĩ Eh. nĩ twakũhe eh, ũyũ nĩ thĩna wĩho eh, ũngĩwona wĩ a thĩna na wende kũ solve rĩ Mhm. please Mm. teithia community itũ Mm. tondũ ũguo nĩguo tũbatarĩte Ĩĩ. Ĩĩ, rĩu rĩ ĩĩ, ngũgĩciria nĩ tũgũtirihĩra ũhoro ũcio hau nĩguo nĩgetha na tũti- tu- ona nĩ twaũtiriha no kũngĩkiumĩra ũndũ wegemaine no- ũ- ũ- ũ- ũkonainie na ũhoro ũcio rĩ Ĩĩ. no tũkũũtwarithia na mbere niguo niguo Eh. Ĩĩ, na nĩ ngatho mwĩroreri Eh. Eh, na no tũramũria rĩngĩ mũraik mũshare na mũgĩ subscribe Nĩ thayũ. na thayũ